Go! Ejt, ejt, ejt, saqsi dwar l-istorja tal. Ejwa, jena di, tal-salija.
di pajt imbellaħ kif smajta menna, I mean, ma konx Għajli. nipretendija minnek. U l-mara għaltilek di bieċa Mara, u l-mara. Għax di la, eh, eh, eh. U dan għet nitkelmu ftit wara li kelkom it-tifla, t-tifel. Fakkarni inti, inti għandek xi- Żewġ it- aw, żewġ tfal.
tibniet. Żewġ tibniet. So, le- So le- wara l-ewwel tifla kien ġralkom daqsxejn ta' accident meta mortu fejn ma kontu mortu. Eh, jien naf.

She's quite proud, actually.
Eh, Le, ok, mela, jina sessualment attiv. Attrat immens lej il-mara. U wara ikollok baby tkun għadek breastfeeding, ikunu volaw, ikunu zbiq, eh, tajbi. Fis-sens, U konna imsifrin, eh, naħseb sqallija jista' jkun iva, u ma bedix jaħdem il-pompa eh, li kien jagħmel dil-ħoss. L-ewwel net minn vinta il- eh, breast pump. Fucking liba.
Skull liba. Titfawek, sowa, u tisma' hekk. One ikraħ pala oġġett, pala u tisma' Mela di xi baqra jew il-mara. Ok, hey, hey, hey, hey, illum ħajkollok ħafna audience nisa imħabba ġivi dak podcast. Ġivi Le, le, le, ma iva, insomma, ħaribu xinu, u tara. Għalli ġara, konna sqallija eħerbu, eh, eh, kienu għet jintlow bil-standard, bil-ħalib, u ma bedix jġbet il-magna. Il-pompa. U konna fil-kamra u l-mara għat li.
Dak il-witch għamlet li. Għaxina, ta' billi witchek, il-mara tieġi għana mill-lek bub ġobba, għanna. Għaw, ah, mux bub, għaw xeddu. Si, she was luring me in, isma ħagħja. Eh. Għat li għet iġawni il-

Zoppja, jien ħaneħel issa. Mamul blan dolċi.
Il-nisa ma ta' jena, għana għandi tifla u kol anki jent, u nisa vera powerful membs, vera b'saħħithom ġifiri, għax dejri li hurt, they go through lots of pain, jena l-mara tijaj meta kieta ta' breastfeeding,

U I mean, eħe, u ma tistax, u fil-bidu, I mean, sexually ma ma tkunx trid, allura. Mhux hekk hu. I mean, m'hemmx tagħmel, you have to respect them, Yes. u mbagħad kemm kemm teqlibilhom hu that's. Dawk it-tliet xhur.
Nerġaw. Nerġaw. Kemm kemm naqalgħu l-headphones bil-mod, Il-JD jista' jkompli naħseb. Dejjem waħdi. Powerful biżżejjed li tkompli waħdek. On the other hand, Max, smajt li għandek tieġ, ħa tkun l-aħħar tieġ li qatt ħa tmur, żgur l-anġli. Ħalli nagħmel libgħa. Did you assist in your wife's birth? Yes, yes, yes.
From A to Z, 100%.
Le, zom, eh, to make, to conceive, jow? Le, le, I mean, we're assuming that you assisted in that. Le, għan għet nejdu in the delivery room, għan kont. Għatnej li juma, għatnej li juma. Għatnej li juma. Promise, promise, full on.
Nistan saqsi kienu x-normali. Iju, iju, iju. Kienu normali.
Minn, minn. U rajt ġifiri, ġrinti, rajt kollox.

B'saħħitha ma mlix daqshekk kif tajt, like gori ix tipo. Iktar meta jkollha l-pirit. Din aħtaw, ovvjament. Nasgur li le. Ovvjament.
Imma it was

Le, le, le, ġiġifieri. Imma meta ngħid hekk jiġifieri tajjeb.
Imma jien għamilt 27 siegħa label sewwa. Yes. Imbagħad wara dawk is-27 siegħa like bdejt nara il-qalb tal-baby titbaxxa u da komedji u lepidjuri li naqsu da u jagħmlu gass u kummedji u mbaġġi biex jidaħli il-siringa tal-lepidjuri li t-tabib kienet jilabha ta' minn għalih xi bravu u daħħalilha xi tliet darbiet m'hemm ġabni abjad karti u hekk, insomma u għaddiet. Mela it was a difficult labour. Wara ftit, it was a very difficult labour. So no, I get it. Bħalma qiegħda issa s-sitwazzjoni, korruzzjoni u hekk. Difficult labour.
Issa nodduhom kemm il-darba tlaqna mill-podcast.
Imma eh, u u wara ftit- wara dak kollu li għaddejt minnu, wara 27 siegħa, jidħol it-tabib u jgħidilhom lill-midwives, tistgħu tgħidu li x'intom tagħmlu x'int- għal xiex ma mortux ċesarja. Mhux hekk hu. Ra, jiġifieri, u dak il-ħin ma nafx ġara in one minute flat One minute! Il-mara tiegħi kienet fuq l-operating table qed jiftħuha. In one ara l-ġenn li kien hemm. Jiena hemm hekk libes il-ġagaga, qisni iblaħ, bl-affarijiet f'idejja, ma nafx x'inhu jiġri, jiġifieri, bil-kappell tal-baħnan. U f'daqqa waħda, jiġifieri, nara, ovvjament qabel dħalna għaċ-ċesarja bdejt nara l-affarijiet isiru. Għax il-mara tiegħi infetħet. Le, mhux ħa narahom jagħmlu ċesarja jiena mbagħad, jiġifieri, semmek mhux ħa nasal. U bdejt nara

Zob, jena ħanaqbad, ħanajt xi ħaġa naqa hekk u ħanejda. Hmm. Hemm ċertu midwives ma tafux iż-zob qed tagħmlu, eh? Ħajkolli ngħidha. Lax kessel bro, eh?
U le, naqla l-ħesel. Jiena l-mara kienet edha hemm u jiena mhux apparti tiegħek smajt ħafna stejjer. Il-mara edha hemm, daħlet. Balla u ġieħ u ħesil. Ah! Ah! Ma tistax timxi. Għandek xej. Għandek xej. Ela, qalbi, ela, qalbi, ela, ela, niċċekja, niċċekja. Għamlu l-affarijiet, għaw. L-affarijiet biex jaraw. Għandek xej, ta' Għandek xej.
Imma għamlet, għamlet 12 hours blu ġieħu l-mara. Għandek xej. Imma nista' naqbes għalihom. Il-midwives. Yes.
Naf li, mux naqbes għalim, fil-sens eh, kif narajjina, aħna għarajt kellem l-istess midwife darbtej. U ma jamlu hekk għax jafu ġenwinament li ma jkollha xej. L-uġieħ ħaġa li l-bniedem il-ġisem jista' jiflaħ għalija. Iġvi, jilaqwa li l-uġieħ ġej minn uġieħ li ta' bil-fors ħajkollok dak il-ħin. Ġvelek jiġifieri jgħidulek m'għandek xej, għajmin tal-liba, imma xorta waħda li jgħidulek m'għandek xej. Imma le, ma m'għandha xej, zom, zom, m'għandha eh. xej fis-sens li she wasn't about to give birth. Appuntu għalhekk ngħidlek. Imma zom, ħankompli eh, eh, l-liba storja. Zom, ħankompli l-liba storja. U di għamlet ġurnata lejlu nar. Ah! Ah! Mbagħad you have a, a low pain threshold għalula. Għax mhux jimmarkaw l-affarijiet. Inbidel ix-shift, ġiet waħda ġdida, irresqet il-libba l-affarijiet biex jittestjaw il-contractions, ta' qabilhom ma kienux tajbin. Oh. Spike jamalla, Epid Juri lesta issa għax f'nofs siegħa ħa jkollok Mela, you have to give em, birth. malajr messaġġ. U kienu ħaj- kienu ħa jibgħatulna l-hemm. Qalulna morru d-dar narawkom għada. Mela messaġġ għal midwife ta' qabel. Eżatt. U mbagħad inbidel ix-shift, ġew reġgħu ittestjaw qabel ma jkeċċu l-mara l-hemm. U aħna l-hemm ħa l-mara tidej intom bis tirremetti. Mis-sejra. M'għandek xejn. Mhux se M'għandek twelled. xejn. Eh, le, le, mela għandek. Mela jina ninsa kollox li għatta ġiri. She could not take the epidural, għax she was too, so far forward, eh, ma setax kella taqba taħt il-giving birth u balla paniku ħeżil, ġifiri. Le, għalli, kena kelli storja oħra, jena kelli storja. Per eżempju, eh, meta t-twilet iż-żajti jena, wara is-27 sija labor, eh, jiena mort id-dar, ġiet omma, għedtila ħajkolli mmur id-dar. Hemm xekku. Ċejmen. Għax di- di oħra, di oħra tan-nejk, men li rrid ngħidilkom. Bilħaq. Eh, li ma nistax nordu hemm. Le, tist, ah, jien stajt. Eh, ma Is- fost żmien il-ġu il-Covid grunge.
ma Eh, tistax. forsi ġu- Issa ngħidilkom ġara li fuq. Dak eh. il- Dak il-Madonna siġġu li għandkom. men. Il-blu. Il-blu.
Il-blu. Tista' għax dak medical dak. Medical. Min jaf kemm jonfqu flus biex jixtru wieħed minnu. Bravo. Għandi pultruna jiena men id-dar. Right? Għedek fucking 40 euro, mel, taf kemm fucking iktar komda minna dik. Zom, zom, zom.
U jena biex nara fucking simpatiċi noqgħod inġeri għal Frida, u għarrajt qlajt dari dak inhar. Imma, issa, isma'.

U mort norqod insomma mbagħad ippartattilha u mort matul il-ġurnata jien ovvjament l-għada. Unsib li l-Steff imma diżastru kienet, ma raqditx għax it-tifel ħin kollu cluster feeding kull ħames minuti kien jingħad. U jien qiegħda, jien kont għadni għajjien għax xorta ma rqadx matul il-lejl taf l-eċitament, mhux l-adrenalina xorta ma tispiċċa ma torqodx. Tara l-porn. U da, u waqt li kont qiegħed hemmhekk qed nonos Jiena sewwa? U Steph breastfeeding. F'daqqa waħda nqum u nsib il-baby hekk ara, ma issa jiena l-mara tiegħi. Ok.
6D.
Għana jidek kif sibtu l-mara, erġa qum, hu paċenza. U oh, oh, sibtu hekk it-tifel tiegħi jara jien. Sibtu hekk, ersa, ersa. Dak il-headphones, dak il-headphones, dak il-headphones. Huwa qiegħed dritt quddiemi. Insibu hekk, ma' sider ommu, immaġina diż-żgħiżagħ nsibu hekk. Viola, madonna, qed jifga, qed jifga,
What a beautiful moment. U infittex għal xiex it-tifel, għal xiex it-tifel. Mux qed jorqod, mux qed jorqod qed jiklasser fidi qed jorqod satej fil-ħodu billej ma jorqod xej. And he was mixing night with day.

Ġiħaj, ostja, tini ftit. Ostja, għana, eh, u sib di solution biex taqliblu najtu dej ġibom lu normali, mur fuq il-midwife u għet l-isma, għaltra għaxek kwek, mur, għaltra sibtu għet jifga il-marati għet tifga kull ibside. Għat li jisma hi. Ara.
Is-sintom parents ta' Immaġna tkun għadek ġej minn satejjer għad biss, stja li il-skieħ.